Selâm aleykum, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Sizinle beraberlikte Qırım musulmanlarınıñ diniy idaresiniñ müftisi Aydel İsa oğlu Rustemov. Bugün cuma künü, mubarek künümüzdir. Ve bilemiz ki, bütün dünyanı Pandemiya qapladı ve bilemiz ki, onıñ içün çoqusı, yani bütün olmasa da, amma çoqusı musulman devletlerinde, musulman memleketlerde cuma namaz lâğu etildi. Ne yazıq ki, bu ağır Qararnı almaq bütün musulman dünya mecbur qaldı, çünki bu mesele telükelidir, veba ve taun meselesi, ve biz de istisna olmadıq. Cuma künde musulmanlar alıştılar eñ güzel, eñ temiz mekenlarda, camilerde toplanmağa ve bir yüklenüv almağa. Ve bu fitrat ihtiyacını Qapatmaq içün men er daim bunı qayd etem, biz de vaazda bulunamız. Allah bizden ve sizden razı olsun. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli dep başlayıq. Keçken sefer temizlik, pandemiya, veba, taun aqqında laf yürsettik. İbret aqqında laf yürsettik, talil ettik, nasıl ibretlerni musulman ümmeti çıqartmaq kerek bu meseleden. Ve keçken sefer Şaban ayınıñ faziletini aqqında laf ettik, çünki Ramazan ayınıñ arefesindeyiz. Bugün ise men Eñ esas, dinimizde eñ esas mevzunıñ aqqında laf yürsetmek isteyim. Çünki, zannımca, bu mesele, hususan bu künlerde aktual bir meseledir. Ne içün deseñiz, çünki, yani, sanki böyle is etile ki, çoqusı insanlar panika içinde. Yani, Darbe, büyük bir darbe etile iqtisadiy alemine, tüccarlarğa, biznesmenlerge, adiy insanlarğa. Çoq insanlar artıq yarın olğan kününi tüşüneler. Yarın men ne aşaycam da? Çünki çoq insanlar parasız qaldı, işsiz qaldı. Çoq tüccarlar bizneslerini qapatmağa zorunda qaldılar. Yani büyük bir böyle basqı altında bütün insanlar qaldılar. Ve Çoq aileler tüşüneler ki, belki de yarın ne aşamağa, ne içmege, ne kiymege bir şey olmayacaq ve panika içinde qalalar. Ve başlaylar planlaştırmağa, tüşünmege, qandan ne alayım, qandan ne borç eteyim ve el ahire. Elbette ki, bunı tüşünmek kerek. Amma bu panikada olurken de bu planlarnı Qurarken de biz ğaflette olmayıq, Alla subhane taalâ bizni ğafletten er daim saqlasın, kerçek qudret saibi kim olğanını unutmayıq. Ve bu hususta men sizge acayip bir hadis qudüsni hatırlatmaq, ilk evelâ özüme, soñra sizge isteyim. Bu Qudsiy hadisni Abu Zerr, büyük sahabelerden birisi, Abu Zerr el-Ğifariy tarafından kelgen bir rivayettir. İşte bu rivayette aytıla ki, Peyğamberimiz salâllahu aleyh ve sellem ayttı, Cenab-ı Hakkı, yani Allahu Teâlâ ayttı, Ya ibadi, ey menim qullarnım, inni harramtu zulme ala nefsi, men özüme zulumnı, yani adaletsizlikni aram qıldım. Fela tazalamu, siz de bir-biriñizge zulum, adaletsizlik yapmañız, dep buyura Rabbimiz. Bu sözlerni eşitirken, bütün tiranlar, bütün zalimler qorqsunlar. Soñra Alla subhane taalâ devam ete ve ayta ki, Ya ibâdi, kullukum dâllun illâ men hedeytu. Ey menim qullarım! Siz epiñiz zalâlettesiñiz, istisna tek olardır kimni Men doğru yolnen alıp bardım. Fastahdûnî uhdikûm. Onıñ içün Menden hidayet isteñiz ki, Men sizni doğru yolnen alıp barayım. Ve soñra Alla subhane taalâ devam ete ve ayta ki, Ya ibâdi kullukum câi'un, Ey menim qullarım, siz epiñiz açsıñız, illa men at'amtuhu, istisna tek olardır kimni men aşattırdım, fastat'imuni ut'imkum, onıñ içün menden bu nimetlerni isteñiz, yani menden Bunı isteñiz, talap etiñiz, men sizni aşattıraym. Yani Alla subhana taalâ yani bu nimetni kim kerçek saibini bizge bu hadiste añlata. Kim kerçek olğan Rezzaq ve kim kerçekten Vehhab olğanını hatırlata. Soñra Rabbimiz bu hadiste devam ete ve ayta ki, Ya ibâdi kullukum ârin İlla men kesevtuhu, Ey, menim qullarım! Siz epiñiz çıplaqsıñız, istisna tek olardır, kimni Men kiyindirdim. Onıñ içün bu nimetni Menden talap etiñiz, Men sizni kiyindireyim. Yani, atta bile elbise nimetiniñ kim bizge bağışlanı, bağışladığını bu hadiste Alla subhane taalâ bizge qayd ete ve añlata. Soñra Rabbimiz bu hadiste Devam ete ve ayta ki, Ya ibadi innakum tuhtuuna bil-leyli ven-nehar, Ey menim qullarım, siz gece, kündüz hata etesiñiz, günah etesiñiz. Ve ene agfiru'z-zunube cemi'an, Men ise bütün hatalarıñıznı, bütün günahlarıñıznı Mağfiret eyleyin. Onıñ içün menden mağfiret talap etiñiz, men sizge mağfiret bağışlayım. Soñra Rabbimiz Subhanu Taalâ devam ete ve ayta, Ya ibâdi, ey menim qullarım! Siz Maña nasıl zarar etmege idraq etemeyceksiñiz ki, Maña zarar ketirmek içün? Ve siz nasıl Maña bir Fayda ketirmek içün menim faydamı idraq ete, yani etip olamayacaqsıñız ki, maña fayda ketirmek içün. Yani aynı bu kelimelerde Alla subhana taalâ kene de qayd ete, kim yüce olğanını, kim kerçek qudret saibini olğanını, yani tek Allahtan Bir zarar kelse bile, tek Allahnıñ izinle kelir. Ve bu, atta zararnıñ bile bir büyük ikmetniñ olğanını bizge añlata, ima ete. Ve tek fayda ketirgenni tek bir zat var, ve bu, Yüce Rabbimizdir. Ve soñra Rabbimiz devam ete ve ayta ki, Ya ibadi, ey menim qullarım! Eger de insanlardan birincisi ve insanlardan soñuncu insan, bütün toplum, bütün insanlıq, bütün cinler bir eñ taqvalı saibi kişi olsa bile, yani bu menim mülkiyetime iç bir şey qoşmaz, Ve tam aksine, Rabbimiz kene de devam ete ve ayta ki, Ya ibadi, ey menim qullarım, eger de birinci ve soñ insan, bütün insanlar, bütün cinlerden eñ günahkâr bir yürek saibi kibi bir kişi olsa bile, bu menim mülkiyetimden iç bir şey azaltmaz. Soñra Rabbimiz kene de devam ete ve ayta ki, Ya ibadi, ey menim qullarnım, eger birinci ve soñ insan, bütün insanlar, bütün cinler bir meydanda toplansalar ve menden bir şey isteseler, Yani, çüşüniz ki, yani bütün mahluqatlar Allahtan bir şey talap etseler, Allah subhane taalâ olarğa sorğan şeylerini bağışlasa, iç bir şey azaltmaz Allahnıñ mülkiyetten. Ve mında Allah subhane taalâ bu hadiste teşbih ketire. Teşbih ketire ve beñzete. Azaltılır ki, nasıl miqdarğa? Nasıl teşbih ketire baqıñız. Tek yiñe kibi deñizge toqunsa. Yani böyle bir teşbih ketire. Soñra Rabbimiz devam ete ve ayta ki, Ya ibâdi, innema hiye a'mâlukum, Ey menim qullarım, bu tek sizniñ amelleriñiz, men olarnı toplayım ve saylayım. Onıñ içün, Femen vecede hayran, kim hayır tapsa, felyahmed, yani hamd etsin. Kim ise başqasını tapsa, yani şerni tapsa, fela yelumenne illa nefse, tek özüni aqaret etsin, tek özüni takbih etsin. Bu hadis Sahihtir ve Muslim kitabında ketirile. Allahu subhana taalâ sizni, sizniñ qorantalarıñıznı, sizniñ aileriñizni, aqrabalarıñıznı er daim şer ve belâlardan saqlasın. Bütün ümmetiñizni, bütün qırımtatar halqıñıznı